Every Tuesday, dak iż-żmien kien jintlabu, insomma għadhom jintlabu, every Tuesday kien ikun hemm Champions League. Mhm. U kont noqgħod mad-dadi ħdejh fuq is-sufan u kont noqgħod narhom jilagħbu. U dejjem kien hemm dik ix-xewqa jiena li nlagħab f'dik il-kompetizzjoni u dejjem kont ngħidlu da jiena kapaċi biżżejjed biex nilgħab hemmhekk barra, ma rridx biss nilgħab ġo Malta jiena futbol imma rrid immur barra anke ta' ta' żgħira, fimt? X'qed qed ngħidu hawnhekk? Jew tmien snin.
Ġifieri ta' ta' żgħira kont ġiġa rrid imur nilgħab eh, barra. It-tweġiba ta' missierek?
Da żgur li tista' tmur.
Inti lest li tagħmel is-sagrifiċċji?

U kelli s-sapport tiegħu. Imma sapport mhux kif ħafna ġenituri jaħsbu li hu, li jmorru jkellmu l-coaches u hekk. Is-sapport individwali li. Tista' toħloq li naqra d-distinzjoni bejn ġenituri, għax milli naħseb fimt li speċa daw ġenituri li provaw Hija labuli naqra t-tifel. Mhux Malta biss, eh? Jiena kelli esperjenza dis-sena bħala coach tat-tieni team. Fil-bidu kien hemm ġenitur li xtaq jintaqa' miegħi u jiena open għal kulħadd għax at the end of the day as a coach inti ma tix tara futbol biss trid tara l-ħajja soċjali tal-plejer. U sibt li dal-plejer kellu xi problemi soċjali jew xi ħaġa hekk. Kont ġiġa miegħu sentejn ilu. Imma mbagħad peress li kont coach ta' second team, ma kienx f'ma second team, għadu under 17, u ġie missieru għalli, għalli coach nxin kelmek, u għatlu jwe, u għamel xi għaxar minuti kwarta jgħid li sax it-tifel tiegħi ħaqqu jkun ma' t-tieni team miegħek, għax it-tifel tiegħi nemmen li huwa aħjar minn dawk il-players li għandek, għax it-tifel, u insomma dam kwarta jiena ma kelma. U dan naf li missieru jaħdem bħala accountant, u għatlu, għatlu isma' kieku għada niġi jiena x-xogħol tiegħek, l-uffiċċju tiegħek ngħidlek isma', Fuq il-balance sheet tiegħek ma nafx insomma, itfa' dawn in-numri. Jew ngħidlek xi trid tagħmel, inti x'taħseb inti? U ma qallix kelma u tlaqt l-hemm. U I mean, dak mhux sapport għalija, dak qed tagħmillu ħażin it-tifel. Dak qed tagħmillu tat. U jien kelli esperjenza hekk ma' missieri. Jien niftakar meta kont Malfurjana xi mdejt Malfurjana. U mbagħad mort mal-ħibs, U meta mort dik il-qabża mal-ħibs ma kontx qed nilgħab, il-coach ma bidix jilgħabni. Logħba wara logħba ma bidix jilgħabni. Mort id-dar irrabjat għatlu das, ma dal-coach mhux qed jilgħabni. U jien qed nistenna bħala tifel li forsi jgħinni jmur ikellem il-coach kif il-kultura f'pajjiżna hi. U t-tweġiba ta' missier qal isma' qalli qalli ħa mhux qed jilgħabek? Għatlu jew mhux qed jilgħabni. Għalissa meta tiġi mill-iskola qabad il-basket u tfawhem. Qallu ejja bda training kuljum miegħi. Insomma wara l-iskola kont immur id-dar, aħna noqogħdu l-Imsida tal-Qroq dak iż-żmien l-indoor hemmhekk fejn jilagħbu l-handball minn għalija, ħdejn il-pixxina, minn kien għadu ġebel hu. Ġifieri bdejt nittrenja b'mod fiżiku miegħi miegħu, naqbeż it-taraġ insomma. X'età qed ngħidu hawnhekk?
Thirteen, fourteen.
Naqbeż it-taraġ insomma nittrenjaw b'mod fiżiku, mbagħad wara tekniku, kuljum, kuljum. U wara ftit, imbagħad il-coach beda jdaħħalni, rbaħt posti, bdejt niskurja, bdejt inkun iktar il-protogonista tat-tim. U minn hemm baqgħatli ġo moħħi di Tambar, it-Tambar, fimt? U b'hekk jiena llum il-ġurnata il-missier, jiena tpinġija waħda għandi hawnhekk, portrait ommi ta' missieri. Jiġifieri b'hekk nibqa' L-ommi u missieri ngħożżhom għax daw għallmuni ċertu valuri u prinċipji li fil-ħajja tal-lum ma tantx narahom, fhimt? Speċjalment meta meta nara l-ġenituri tal-plejers, fhimt, ma nafx sports oħra, to be honest, imma nimmaġina li l-istess.
Mela, tlaqna?